Merýem Üzerli doglan güni bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylyň on ikinji awgusty. Häzir otuz sekiz ýaşynda. Doglan ýeri Germaniýanyň Kassel şäheri. Boýy bir ýüz ýetmiş üç santimetr, agramy altmyş kilogram.

we söýüldi. Millionlarça janköýerler göni manyda ol diýip aklyndan azaşdy. Ýöne Merýemiň özi birden kinofilmi taşlap garaňkylyga öwrülen ýaly boldy. Şonuň üçin häzirki wagtda bu gapma-garşylykly aktrisanyň şahsyýeti köp myş-myşlara we çaklamalara gabat gelýär. Emma bilşimiz ýaly her bir syryň öz çözgüdi bar.

Aktýorlyk barada aýdylanda bolsa, şu günki gahrymanymyz çagalykdan mekdep çykyşlarynda ilkinji rollaryny ýerine ýetirdi. Netijede, teatryň özüne çekijiligi ýaş gözeli şeýle bir özüne çekdi welin, orta mekdebi gutarandan soň, ol aktýor mekdebine girmek kararyna geldi. Ol Gamburgyň abraýdly mekdepleriniň birinde Prese Dramat studiýasynda aktýorlyk bilimini aldy. Merýem bu okuw jaýyny gutarandan soň, kiçi teatr taslamalaryna gatnaşyp başlady. Bu döwürde ol nemes kino dünýäsinde köp dost edinmegi başardy. Merýem Üzerli

Iki müň on birinji ýylda başlandy we serialyň ilkinji bölüminden tomaşaçylar aktrisa aşyk boldular. Ajaýyp Soltan Süleýmanyň söýgüli gyrnagynyň keşbiniň üstünde işlemek üçin Merýem saçynyň reňkini kaştan gyzyl reňke üýtgetmeli we birnäçe kilogram semremeli boldy. Hürrem soltanyň keşbi ilkinji bölümler çykandan soň görlüp-eşidilmedik şöhrat gazandy. Türkiýede oňa Zenan gözelliginiň ülňüsi, şeýle hem türk telewideniýesiniň iň parlak ýyldyzlaryndan biri diýilýärdi. Merýem Üzerli Go Magazine žurnaly tarapyndan Ýylyň zenany diýip ykrar edildi. Türk dilini bilmeýänligi hem aktrisanyň meşhurlygyna päsgel bermändigi berlärlikdir. Ssenariýa görä, onuň gahrymany Roksolana Krymdan Türkiýä äkidilipdi we şonuň üçin aktrisanyň aksenti oňa filme düşmäge päsgel bermedi. Merýem Üzerli serialyň togsan dokuz bölüminde baş keşbi janlandyrdy. Hürrem Soltanyň roly oňa on dört dürli abraýly film baýraklaryny getirdi. Şeýle-de bolsa, üstünlik aktrisany kyn ädimden saklamady. Iki müň on üçünji ýylyň maý aýynda Merýem Üzerli garaşylmadyk ýagdaýda taslamany taşlap, Germaniýa gitdi. Aktrisanyň sözlerine görä, munuň sebäbi saglyk we agyr iş bilen baglanyşykly ruhy taýdan aşa ýadawlyk. bolupdyr. Soň bolsa habar beriş serişdelerinde wakalaryň başga bir wersiýasy peýda boldy. Käbir žurnalistler serial Saud Arabystanyň teleýaýlymyna satylandan soň Merýemiň ekrandaky hyzmatdaşy Halit Ergençiň ep-esli mukdarda baýrak alandygyny habar berdiler. Şol pursatda Merýemiň özi ýekeje lira hem almady. Netijede, Gahryman Merýem serialdan seresaplylyk bilen çykaryldy we ýerine başga bir aktrisa Wahide Perçin çalyşdy. Serialyň ssenarisi hem gaýtadan ýazyldy. Merýem Üzerliniň şahsy durmuşy barada aýdylanda, ol häzirki wagtda Germaniýada ýaşaýar. Aktrisa birnäçe wagtlap türk telekeçisi Kan Ateş bilen söýgi gatnaşyklarynda boldy. Är-aýal metbugatda eden çykyşlarynda nikalaşjakdyklaryny hem mälim etdiler, ýöne toý bolmady. Iki müň on üçünji ýylyň awgust aýynda aşyklar gatnaşyklaryny bes etdiler. Birnäçe hepde geçensoň, aktrisanyň eýýäm azyndan dört aýlyk göwrelidigi belli boldy. Diňe şondan soň köpçülikleýin beriş serişdelerinde aktrisanyň Ajaýyp asyr serialyndan gitmeginiň göwreliligi we durnuksyz gormonal derejesi bilen baglanyşyklygy barada habar edildi. Iki müň on dördünji ýylyň fewral aýynda Merýemiň bir gyz çagasy dünýä indi. we oňa Lara diýip at berildi. Iki müň on dokuzynjy ýylda ajaýyp asyryň ýyldyzy, Golliwud bilen ýakyndan işleşýän arap prodýuseri Muhammet Al Turki bilen halaşdy. Iki müň ýigriminji ýylyň ýanwar aýynda Merýem ikinji gezek ene boldy. Gyzjagazyň adyna Lili Koi diýip dakdylar. Ýeri gelende aýtsak, Merýem soňky döwürde özüni işewürlik ugrunda synap görýär. Ol öz adyna kafe hem dükan açdy. Mundan başga, üzerli kosmetika önümlerini öndürýän öz kompaniýasyny esaslandyrdy. Ol ýaşlykdan elmydama kosmetikany gowy görýärdi. Şonuň üçin diňe bir ýokary hilli däl, eýsem ähli aýallar üçin hem elýeterli bir zat döretmegi arzuw edýärdi. Merýem üzerlip bir ýerde durmak islemeýär we öz biznesini hasam giňeltmek isleýär.